Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Burger King, Dacia Malta, Mayoka Spas, Valletta Glass, We Are Water, Positive Parenting Malta,

Karli, illum il-ġurnata naħseb ħadd ħadd mandu bżon ikun ja, ikun, ikun prezentat il-min i Karli, għax naħseb Karli il-nexxilek Irnexxilek issir like a celebrity għanti għaw Malta. Minni celebrity għajja ħa. Taħseb kull. Take it, take it, take it. Jina il-il il-tajt mija. Mhm. L-lum għat naħseb għat kam ili naf għal-Karli u ili ili nafek mhm. naħseb il-fuq minn 10 snin għal darba li tajt. Naħseb xie 10 snin minn l-inqas. U f'daw l-ħar 10 snin jina rajtek imbdilt sirt persuna iktar konfidenti. Mhm. Minn dejjem kont strong, mhm, mhm. saħtek, imma naħseb ċertu esperjenzi li għaddejt minnhom inti daw l-aħħar 10 snin. Naħseb bnewk fil-persuna li inti illum il-ġurnata li Il-kunfidenza tiegħek mhijiex kunfidenza fuq li qiegħda a superficial confidence hija you can feel li l-kunfidenza tiegħek hija sforz tax-xogħol kollu dak li ngħidulu bl-Ingliż the inner work li inti kellek tagħmel. Hundred percent. Inti ż-żgħira ta'

Ifimni, kif għatlek, il-childhood memories ma tantx hemm minni ma tantx niftakarhom. So, very very few jisni childhood memories, issa was it a response to trauma that I blocked them? Mm. I don't know. Iżda niftakar nkun eh, konfuża ħafna, Tipo, you know, kullħat qed titini rigali li t-soltu ta' il-boys, jo kullħat qed jitratta nisni boy. So I'm thinking, what's happening? Why are these people treating me like this? Taf kif? Like, I'm a girl, what, this is what's happening. So it was very confusing. Fil-fatt, um, taran illum u tarani meta kont zaħira, naħseb persuna kompletament differenti xkont kwita, mistħija, ma nitkellimx għax I was lost. I was really Minti lost. kont kwieta mistħija u ma titkellimx, mhux għax di natura kontek. Għax, mm, ovvjament, ma kellix l-informazzjoni, il-knowledge li għandi l-lum. I couldn't express myself, ma stajċ indur fuq ommi u missir nejdilom isma qed inħossni hekk. You know, it's so new

Le le, f'moħħi bdejtna it was very strange, tipo I couldn't understand it, u niftakarni ngħid ma għalfej, għalfej jam lek taf kif jagħmlu li hekk, għalfej tituni futbol pereżempju, jaq, tuni Barbie, sort of thing, not to be stereotypical, you know, footballs are for boys and Barbies are for girls, ma I was always very girly, dejjem ħabbejt l-affarijiet kont femminili. Skola tal-boys Yes. biss.
Iva, imma again, peress li kont kwieta u jisni, you know, kont insam ħafna lija, I was a nerd, but that's really it. Bħala bullying u hekk vera m'għandix xingor. Li pissamita inti the strength, um, kont lucky ħafna li ovvjament il-mom indunat kien hemm differenza enormi bejni u bejħuti. Allura jista. Boys u qabel.
Eżatt, u ah, kif ah, taf inti, ah. taf kif, futbol, ikisru kol mem, jilabu ġewwa, u jien mbattara li li pulita fil-kantoniera, kollox pulit, kollox kif suppost. So, il-mam intunat mill-ewwel. Ovvjament ma kienitx taf eżatt transgender xi ġifieri, but She knew that I was different. U naħseb l-ikbar ħaġa li, you know, l-isbaħ ħaġa li seta tamlit li li xorta ħabbitni għalla volja ma femitnix, imma peress li kont it-tifla taħħa, that came on top of everything. Ġifiri, kalla xtajt ma nis ma l-membri tal-familja, ġifiri per eżempju kunu jidu kont soft, soft wis inti, you know, titkun aktar strict mm. in terms of the toys that um, I was allowed to play with or the you know, programs I was allowed to watch sort of thing. Imma, thank God. Xil mami kienet tixtilek il- il-puppi. Iva, bil-mohbi, bil-mohbi. Iva, għax dakka kelli neighbor li tengod kieneti għax kif għattint boy school, two, boy, two brothers, ġifiri, I really needed a, a, a female my own age sort of thing. Allura neighbor li għadna ħbib sal-lum, konti moranda ovvjament fis-sajf, allura dim nilabu l-Barbies, Dimtuhom naqa' haircut, naqa' makeup, naqa' remakeup. So, aha, minn daqshekk I can't complain. Like, I think she, she did the best job she could for me to have a happy childhood, which, you know, resulted in a happy adult. Jiena, jiena, jiena, jiena nħobb insaqsi u issa nitkellmu fuq l-adoloxxenza tiegħek, tajjeb. Primarjament inħobb insaqsi għax jiena nisma' għalkemm qegħdin fit-2025, jiena nisma' ħafna kummenti. Ok? Li Kulħadd ok, yay for transgender, yay for gay people, yay for this, però xorta nisma' ħafna kummenti jiena. Ma missomx jitlu f'Miss Universe, ma missomx imma dik raġel, imma daw kollha ksuħat. U jiena l-argument tiegħi huwa Inti, Karli, inti, inti għażilt li tkun hekk. Ah, thank you. Inti għażilt li meta titwielet tħoss din il-martirju kollu li inti qiegħda f'ġisem ta' tifel u tħoss. Inta żiltek? Le.

And this is what I'd love for these people to answer this question to me. Who in their right mind would choose a harder life? Min ħajt, oh, għandi aptitek insofri naqra dil-ħajja. Min ħajja tija, kinti li kiku twilit, ġoġi sem tamara. Kiku bħalissa nixit let titfall, ħat ma tika, I'm not, not a mini celebrity, Tipo I'm just a basic standard woman, imma għax iddeċidejt li ngħix ħajti kif nixtieq jien mingħajr ma nweġġa' 'l ħadd. Mhux kif tixtieq int, kif kif kif tħossok. Kif inħossok, imma ħa ngħidu what makes me happy. Mhux hekk. Whatever makes me happy and I want to stress I'm not hurting anyone and I'm not taking away from anyone. Mhux hekk. Ġifieri, Għax X'inhi ħadet post l-problema? xi ħadd ieħor hu fil-Miss Universe. Di, can we? Mela, Għax smajthom daw għax imma il-kummenti. jien rajthom sfortunatament, missom ikollhom kompetizzjoni għalihom. Mela, let's deconstruct it. Diġa ħanibdow għalihom u aħna. We're not the same. Secondly, għal min ma jafx, Miss Universe hija l-uniku, l-unika eh, pageant li mara trans ġo Malta tista' tieħu sem fih. M'hemmx oħrajn. I mean hemm il-low ends but in relation to international rewarding experience bħala competition ġo Malta Miss Universe hija l-unika waħda li mara transgender tista' tieħu sem fiha. Ġifieri, qed nieħu sem fil-kompetizzjoni li triduni nieħu sem fiha u xorta hemm il-problemi għax qed nikkompeti ma' nisa li twildu nisa. So I can never win. I'm following the rules, I'm not trying to create new rules, I'm not saying let me in. The door is there. I'm just walking through it. Għax dik ħallewa I'm getting ma' top 5 because it's politically correct għax nitħasruha. I mean, Daw kollha kummenti li rajtu jiena jiena inħoss li Imma inti ddejjaqt il xi ħadd. Apparently.
Apparently. Weġġajt.
Carmen minn fuq il-laptop, qed ngħid Carmen just an example. Le Carmen tuħux għalik jekk ismek Carmen. Eżatt. Carmen fuq il-laptop li taqgħod taħli l-kommenti li naħseb qatt ma fhom wara ma mod li ħadd idħol ġo beauty pageant, tħoss li għandha tgħidli li jien m'għandix għalfejn idħol.
Jiena taf xnajt dejjem, jiena nħares fuq daw in-nies u anki forsi min qed jismana u xorta qed jgħid meni nix jgħid jien taf x'ngħid. Kieku t-tifel tiegħi, kieku t-tifel tiegħek. Twieled u minn mindu kien żgħir. Kont tinduna bħala om kif innunat ommok li inti kont qed tilab bil-pupi mhux għax rid l-attenzjoni, mhux għax rid tkun indipendenti, għax differenti, skużawni, għax inti meta twilit kellek anatomija ta' tifel il-kumplament

Kien hemm xi mix-up. Ximkien. Kien hemm xi ħaġa li tiġri bħal bħal tifel tiegħi huwa ADHD. Mhm. Għandu il-whatever tajli la mi ħadd qabbel, imma it's a neurodivergent person. Iġifirina di ngħidulhom il daw in-nies li lesti ħafna biex jitkellmu li kiku kar li kienet it-tifla jew tifel tiegħek. Kont toqgħod tikteb u tgħid mhux suppost jew kont tipprova tifhem u tgħin għax dawn huma n-nies li tħobb. Jiena ejja nitkellmu fuq l-adolescenza tiegħek. Li jiena ċerta li l-adolescenza tiegħek u l-adolescenza tiegħi kienet differenti ħafna inti in comparison to me, mhm. int għaddejt minn martirju. To a certain extent.
Rabja, ħafna rabja. I had a lot of internal anger because I couldn't understand why my body wasn't developing the way that I was expecting it to. Ġifiri kelli ħafna rabja. Again, I had a good small handful uh, of hand, ugh, You can count them on one hand, mm. eżat, eh, bħala ħbib, close friends, għad nisa ex għallum, handful of people, Um, but I had good friends li għadhom f'ħajti, so bħala support system, I was very, very, very lucky. Um, imma eħe, fl-adolescenza taf kif jisek minna tibda toħroġ, toħroġ mal-boys, jew toħroġ paċevil, sort of thing. It was a different experience. Zgur.
Inti Għat li hemm ġurnata partikolari fejn mort il-beach. Yes. Li dik dik dik dik taf li dik troma. Yes. Meta meta xi ħaġa ma ninsewa qatt u tibqa' ċara, dik hija troma. Mhm, eżatt.
Għax I discussed it in therapy. Eżatt, niftakar kum ta' 15, 16, konna morna ladira, it was sunset, kullħat t-tħossu, jħor ritratti. Tea u hekk, u jien f'daqqa waħda ġast qbad il-ħwejjeġ il-bist u rrid nitlaq. X'ħassejt?
Rabja,
that I didn't want to be there, that my body had let me down, mm. that I couldn't understand why it, why I had to feel that way, why I was suffering that way. U just jisni again, ma stajċ I couldn't communicate it because the knowledge lacked, the education lacked, kont għadni ma nafx, ma nafx x'inhi jiġri, you know, ta' 15-16. Illum il-ġurnata għandna ħafna iktar informazzjoni mill kellna taf kif back then, so I was lost. So the fact that you're lost and everyone seems to be heading in their own direction and you're just still trying to figure out where your head is at. Ġifiri jek tmur lura bħal meta kellek 16, meta rabja, Bda tgħidli my body let me down. X'rid jew lanqas biss kont għadek taf. Hemm minni lanqas kont naf, it's just I felt it was where it's you just feel that it's something is off.

and ostracized because of it. Imma anyway, ħafna ħafna ħafna therapy later um, and here we are. Imma again, when I look back, but eight, but comparing to other people like me, li naf li mus suppost, but I have to because I feel it grounds me, jien I really had it easy. bħala family support, kont semmejtlek, qatt qatt qatt ma kont noħlom li taf kif, ommi missir jistajdu li jisma' itlaq il-barra mid-dar għax like, you know, ma rridukx tkun parti mill-familja, qed waqalna wiċċa l-art, like, you're homeless, get out of the house, sort of thing. It never even crossed my mind. So mbagħad meta jisek tibda tisma' b'daw l-istejjer l-nies taf kif,

you know, some worse spots, such as drugs or anyway. Ġifiri, compared, vera mandi xingor. So that I have to keep in mind and I have to be grateful for that. So it's not all bad, you know? Mm -hmm, mm -hmm.
Sixth form. Atli atli li inti tant il-priorità tijak kienet x'qed jiġrili għalfejn jien differenti u tant irrabjata miegħek innifsek li ma tantx tajta l-iskola ma tantx tajt interess. Fortunatament taħem meta kont iżgħar.
Però mbagħad inti mort ehm, sixth form u hemmhekk għamilt ħbieb ma' klikka fejn Bil-mod il-mod bdejt tiskopri iktar qisu l-konfużjoni tiegħek, qisek bdejt tinduna tgħid, Umm, nħobb il-makeup, nħobb id-dwiefer, però kien hemm punt fejn inti ħsibt li inti gay. Yes. So, sixth form ovvjament tintaqa' ma' iktar nies outside of your regular bubble. Jiġifieri you start seeing the different people, taf kif kellek il-klikka tal-rockers, il-klikka tal-goths. So jisek tibda tajt, ah, ok, it's not so bad to be unique, sort of thing. Mhm. Ovvjament dejjem ħajkun hemm il-kummenti, imma insomma. Ehm, Aha, għamilt ħbieb ma' daw il-klikka ta' tfajliet u taf kif kollok xi sija break jew xi free lesson u jibdew nitfu l-eyebrows u nagħmlu different diffrejna. U d-difrijiet dejjem kienu twal, dejjem kont nħallihom twal. U niftakarhom jgħidu li tipo, ah, kemm għandek difrijiet sbieħ nagħmlilhom naqra nail polish, tipo, ok. So we started with the nail polish, mbagħad raqaqna naqra l-ajbra, u mbagħad bdejna naqra maskara. And I started loving it, taf kif bl-eyeliner l kuljum, six form full makeup, naċċali ta' xemxek, xkiri wassal nidda di, għallur biex ma jaranix, tipo minn naċċali ta' xemxek. And I started loving it, I think. Maybe hekk a pinch of confidence minn hemm bdiet tiġi. Mm. Taf kif you mm. start getting good at the makeup, at the winged liner, kif semmejtli. Mm.
Naħseb dejt issib li lek innifsek. Yes.
Bil-mod, mhm.
bil-mod. Iva.
Bil-mod. It was a nice, a nice change. U għalek dejjem najt, when you meet people outside of your regular bubble, dejjem għan ċans taf kif li t-tallem xaħġa, forse mux minn għandhom, imma anke fuqek stess, sort of thing, forsi f'xi situazzjoni li tkun edha fija. Um, so maħe, sixth form, and again, through meeting different people, umbat skoprejt hemm il-gay clubs, so taf kif, niftakar closet fi żmien, um, kont mort closet u hemmhekk kont intqajt mal-ewwel mara transgender,

consciously, nista' ngħid. Ħaġa oħra li ver nixtieq insemmi li ver nħoss li hija importanti li ver just it breaks my heart that people għadna sallum ma jifmuwiex. Id-differenza bej gender and sexuality għanajt ġeneru u sessualità bil-Malti għalla volja minna li l-kelma ġeneru xorta it's not it's not the correct term topic

Bro, qed tgħidli li wow għax nidher mara, għalhekk qed tgħidli wow? Raġel gay, he's not gonna look at me and think wow. Jista' jkun jħares lejja jgħidli yes girl, imma you know, it's this, these basic concepts li just they baffle me li kif Mela għadna. inti qed tipprova tfiem għax jiena fsaqsejtek ukoll. Għatlek

It's not gonna work. Raġel gay joġbok, inti raġel. Yes, what I mean to say is għaw ħafna rġil gay li jidru rġil li huma attrajenti, imma if they like men, e, there's nothing gay I can do for them. Raġel gay mux ħajfittex li l raġel gay ħajfittex raġel iħor. Ġif inti u raġel straight li fittex mara, mhm. inti l-lum il-ġurnata, Mara. Yes.
Going back to that. It's rare, speċjalment Maltin, I don't want to sound dek, imma ma Maltin ma noħroġ. Għax il-familja bis involuta, kulħadd jaf kollox u dik għax twildetek u bla bla bla. Il-Maltin, they're so obsessed with your past that they don't even give your present a chance, so I don't even bother.

Għalija does it make sense? No judgment to whoever does, taf kif, where they feel that their life needs a partner, a relationship to be fulfilled. For me, it's not the case. I'd rather do things like Miss Universe, travel, learn things. Um, Tixtieq imma tkun f'relazzjoni. Min ix ħanajdlek, Iva, għax vera ħajti, it would be complete. I don't believe it, and we're going to touch on it anyway. Nara mill-mami. Il-mami, id-dawl ta' nħobba, id-dawl ta' jnejja, she's the strongest woman alive. Erba snin ilu meta mitt id-daddy, kienu ilhom flimkien 50 sena. My world crumbled. My world was completely shattered, but somehow I managed to put myself together and adapt to a new life. Sfortunatament il-mami She didn't. Literally, u hekk ngħidilha, qisha ġast qed tistenna l-ġurnata fejn terġa' tkun miegħu. Għax they were such a good team li u kien jħalles il-kontijiet, jinnaf, kien qed tmur tagħmel ix-xirja, kien qed issajjar u kien inadda, fi kien qed tasil ħwejjeġ. So it was such a good team li when he was gone, she was just lost. Isa bdiet tgħidli, Ma nafx kif ħa nagħmel, min ħa jħallas il-kontijiet, min ħa jinġorr in-naxra, min ħa jiġi miegħi l-grocer, sort of thing. She was completely lost. U it's one of my biggest fears li nispiċċa daqshekk dipendenti fuq ħadd ieħor. So, a relationship is more than welcome, but I will have my life and you will have yours. And then we'll find somewhere in the middle. Imma li, it's not gonna be a mashup of, of everything.

Isma, ejja mmorru lura naqra l-papa. Mhm. X'naf il-papa kien speċjali ħafna lik u familja tiegħek lilek aċċettawk b'mod inkredibbli mhm. u naħseb għal missier naħseb hija ikbar milli għal L-om. Għara l-mami t-ċajta tajd li meta kont iżar mi għaj, dejjem mi għaj kont tibqa, imma mbagħad meta kbirt dejjem id-daddy kont infittex. Kif taf, id-daddy raġel tajjeb twajjeb, twajjeb kien too good, too good, too good, u l-familja konna kienet t-dependi fuq. Jiena, being the baby, Anything car problems. Fis-sitta ta' filgħodu nsejt iċ-ċavetta. Wara xi lejl barra, il-minħan ċempel. Min kien ħajġi għalija fis-sitta ta' filgħodu meta x-xita paċi fil. Daddy. Growing up ma konċ nagħti kasu. Vera, again, tant kont għaddejja minn affarijiet tiegħi f'moħħi li veri ħasra ma tajtx kasu, imma mbagħad meta kbirt I realized li he had he unlearned what he grew up knowing and it's important unlearned and relearned going through the journey with me. Ġifieri min qed jippjana li kollu tfal opinjoni personali, if you're not ready to do this with your child, I would consider having children. Imma dik kienet naħseb l-isbaħ ħaġa li seta' jagħmilli. Mbagħad after that again I became his little princess. Allura iktar u iktar. Again, jien naf jitħolli xi ilma fid-dar u daddy l-arloġġ jieqaf jew jeħel x'għandi arloġġ ehm, kbir mal-ħajt. Daddy, imweħel frame, daddy. Allura, you know, he spoilt me li wara li miet and then I was very angry with him because he didn't teach me to do things, kien jaqbad jagħmilhom li hu. It was his way of showing love. Imma eħe, kif semmejt, dik kisritni, għax ma kienx marit, it was just ħabta u sabta, u nsa kolla, kolla nasadna. Waqajt f'depression, kont fuq l-antidepressants, ġifiri, it took me, it took me a year to get out of that, tax my world was shattered, fl-ħar mill-ħar daddy ma nafx, inti fil-ġenerazzjoni ta' ta' miegħek ma' missierek, imma when you're the girl, it's your daddy's you're always protector, taf kif he's always there for you, jiġri x'jiġri, daddy hemm ħajkun. I know. Allura jisu meta miet, it was just Ħana who, għamel who's issa. gonna be there for, I mean, hemm il-mami, Naf, but daddy's ma daddy. min- min- You know? Imma

il-konfidenza ġast ġiet vera full circle f'dak il-moment fejn it's like I picked myself up, my world shattered and still I managed to pick myself up. Ġifieri, I survived that, I will survive anything. Ġifieri Carmen, ibqajli li trid qalbi ġowi kompli kommenta kif ma taqbilx għalla volja inti l-pageant laqas issegwihom. Because fl-aħħar at the end of the day, fl-aħħar mill-aħħar, il-ħajja qasira, il-ħajja tiegħi. U meta mmut, l-aħħar moment ta' ħajti rridu jkun li jingawdejt ma qatx lura u speċjalment ma qatx lura ħabba l-opinjoni tan-nies. In-nies li qas nafhom. Li qatt ma miltilhom xejn. Eżatt.
Eżatt. So,

Tnejn naħseb kien hemm actual constructive comments fej where I actually said istra kieku li person inkellima because we might not have to agree, we don't have to agree, but I can respect your opinion and I hope you can respect mine. Taf kif? Hmm. Da minix qed ngħidlek isma' it-tifel tiegħek ara li you know you raise him to be trans or gay or taf kif? Again, kif għadna, nobody will choose this

Anki waqt li kont qed narak titkellem fuq il-Papa tiegħek, għalkemm inti ġejt emozzjonata ħafna, inħoss li xorta jisek ħassejt l-emozzjoni, però tibqa strong ħafna. Tibqa imma ġrat u issa rrit nimxi l-qoddim u issa ek u jiena lija emmek dik l-attitudni, dik il-sforz nara Sforz tal-uġigħ kollu li inti għaddejt minnu internament għal dawn is-snin kollha, qabel ma bdejt it-terapija tiegħek, qabel ma skoprejt min hi Carly, qabel ma sibt lilek innifsek, it-turbulenza li inti għaddejt minnha minn mindu kważi kważi kont ħames snin mhm. sa meta sibt li l innifsek u anki meta bdejt l-operazzjonijiet u meta bdejt tagħmel inti għalik jekk għalija l-ħajja kienet ek u ek inti għalik il-ħajja kienet dejjem ek. Dejjem. Yes, imma kif għatlek, irrid niftakar li kien hemm ħadd jekk tiegħi kienet hekk, kien hemm ħadd ieħor kienet hekk. Allura nibda ngħid It's bad, but it's not as bad, so be grateful. U naħseb through therapy, one important thing li nixtieq naqsam miegħek u li jien ma naqażilx li nitwielet, ma nizilx li nitwielet hekk, ma żilx li nitwielet, ġifieri, f'til ħajja jien għandi kull dritt li neżisti kif għandek int, kif għandu, kif għandu, kif għandu kulħadd. Ġifieri, that is what I'm going to do. Minix qed ngħidlek

Għax tant hawn min li ma jaqbilx. U lest biex ikissrek. Eżatt, li I won't. Jekk inti mintix lesta, eżatt. Jekk jiena għandi drittijiet kif għandi kif għandek int, dan mintix ħatoħodhom li, m'għandekx ċans, I'm not asking for special treatment, I'm just asking for what's rightfully mine. That's it. Ja nixti li minna il-podcast minnet jisimaw minn forsi ma jaqbilx in ġenerali, minħabba trobbija, minħabba reliġjon, minħabba ċertu belief system tiegħu, jiena nixtieq li llum bħal f'podcasts li kelli qabel jaraw il-persuna. Hmm. Il-persuna. Mhux mhux transgender, Karli miex transgender, Karli hija persuna. Full stop. Li għanda l-istorja tagħha, li għanda l-familja tagħha, li għanda l-uġieħ tagħha, l-ambizzjonijiet tagħha, ix-xewqat tagħha. Mela għalfejn ħan ġudikaw. U jiena anke jekk persuna waħda tbiddel fehmta wara wara dan il-podcast jiena nkun kuntentax. Eh, jiena jekk jekk persuna mhux qed iweġġani, erħilu. Erħilu jagħmel dak li kuntent jagħmel.
Mhux hekk.
Erħila tkun dak li trid.
M'intix qed tmissni lili, m'intix qed iddejjaqni.
Kemm nixtieq kulħadd kellu hekk l-opinjoni tiegħek.
One person at a time. Eżatt. That's all you need. Here's hoping. One Here's person hoping.
As a, at a time.
Naf li tkellimna fuq Miss Universe, ma hija nerġa' mor lura l-Miss Universe. Top 5 mhm. erbaħt Miss Personality. U mhm. ovvjament

Taf kif? Dik u naħseb laqqas naf jekk hux miegħek kont qed niddiskutu where you pick your battles. Jekk taf li taf kif it's not gonna go anywhere. If you're better off speaking to this world than to someone. Pick your battles. Taf kif? Um, so, aha, Miss Universe, I was very happy l-ewwel pageant li qatt ħadd sem fih. I never thought of myself as a pageant girl and I still don't, to be honest. Imma kien iktar kienet sfida mija kien nifsek xi ħaġa li tajta u kemm gonna tick that box. It's true.
Ovvjament, the, the three weeks in Thailand to represent Malta was, I think, the holy grail for me. Mm-hmm. Taf kif, għax ovvjament għandek eh, the travel, you get to stay in, you know, these nice fancy resorts, you've got tours, you're with other like-minded individuals, international opportunities, ġifiri. There was a lot. Ġifir naħseb dik liktar li tispjaċini, imma jekk ħan itħollila, mbagħad ħana mela so. That's the type of person. I'd rather not do it, but if I'm doing it, I'm giving it my all. Um, so for it, please. No complaints. Looking back, aha, ovvjament għax titgħallem mill-esperjenza, so ngħid kont nagħmelek differenti, kont inwieġebek differenti, ġifieri. If it happened again,

I was met with such love u just eh, kullħat tkompli su xejn mhux xejn, just you know you're one of the girls. I was one of the girls straight away. U the pageant l-istess, tipo għatanna l-grupp ċat għadna sal-lum, tipo meta nintaqa meta morru barbecue, għaw telaw daw ritratti. Taf kif? So it's um, jekk xej, jekk maħġ il-kuruna, parteġiġ awards, għallin qasaj I got to meet 16 well, 15, għax ftit minnhom konna fam qabel. 15, eh, you know, incredible women who I know called friends.
Jista' jkun li għaw min qed jisma' dal-podcast li għaddej forsi minn tranzizzjoni jew konfużjoni u ma jafx jew ma tafx xi trid, mhm. tħossha differenti, forsi hawn min huwa qed jismana li huma ġenituri mhm, mhm. ta' ta' tfal tagħhom li jaraw li forsi għaddejjin minn ċertu affarijiet li ma jistgħux jispjegaw. Naf li it sounds a bit cliché, pero jien naf li tejn. Xtajdilhom? Mm. What do you tell them? Xtajdilhom? X'għandhom jagħmlu? X'mandhom x'jagħmlu? Illum il-ġurnata il-ħajja nbidlet kif għatlek. Ehm, back in my day l-edukazzjoni It wasn't what it is today. Ma kenniex chat GPT.
nope, nope, we didn't. Um, so, eh, l-lum il-ġurnata l-affarijiet imbidlu anke bħala liġijiet, bħala um, classes that can be taken in school, you can opt out of religion, if I'm not mistaken, mela, mela, as long mela. as it's not a church iva. school. Ġifiri, Jiena f'dal-każ u ġieli it's happened fejn nies they reach out, ġenituri speċjalment, I always refer them to Rainbow Support Services. I'm not a psychologist, I can tell you my story and how I dealt with it, but illum il-ġurnata nħossni iktar komda ngħidlek isma'

I continue my story, and if it serves as an inspiration or hope, when and good, but that's as far as I can get, ma nistax ngħidlek għamel hekk hekk u hekk għax you know, illum il-ġurnata tant inbidlu l-affarijiet li għasen ħosni komda. Um, so, aha, uh -huh, I would always suggest Rainbow Support Services wherever it's you're starting, whether it's younger, older. U naħseb li l-ġenituri dejjem L-iktar ħaġa importanti huwa li kemm importanti li tfal tagħkom iħossu u jaraw is-sapport. Qed nitkellmu fuq trauma, tista' timmaġina lin-nies li tawk il-ħajja ma jissapportjawx. Għajdlien kif dik taffetwalek bija ta' ħajtek.
Abandonment issues. Oh, can you imagine if you don't afford to go to therapy?

But it's nicer to go out and at the end of the day get into bed and say, you know what, today I achieved walking in a fashion show, għax għadna għaddejn bil-fashion mm. shows. Mm-hmm. You know, something simple. Carly. Melanie. Li kiku
kellek tajċa ħaġa

but I literally owe my life to you because I wouldn't be where I am today if you had not gone through what you went through. Oh, ħanini, kemm il-ħelwa. Għax nibda jiena ta' jisni bella. Inħoss ħafna. Mhm. In- Ma I can't help it. Yes. Inħoss ħafna.
U meta tibda sejrek, nibda nimmaġinani dak it-tifel
How sweet. u min jaf
il-konfuzjoni, bat ovvjament iktar meta sirt om, bat nibda nimmaġina t-tifel tiegħi. Eżatt. U nibda nimmaġina, nibda ngħid il-konfuzjoni li inti ħassejt. Mhm. Jiġifieri jiena insaqsihom lin nistaddar tiġġudikawx taf kemm il-weġġa. Meta nisma' n-nies jiġġudikaw, jiena dik l-iktar ħaġa li tweġġani f'qalbi mhm. li kieku aħna nitgħallmu, ma niġġudikawx, u l-persuni narawhom ta' ta' persuna bit-tbattijiet tagħhom. Eżatt.
Cliche, but the world would be a better place. For sure.
And I think the biggest problem, because you mentioned it, you were a mother, it's what we instill in the children. Because racism, homophobia, transphobia, it's you're not born with it, anzi, pjuttost I find li it-tfal they're drawn to me.

rather than using up that energy to hate on me, you should use that energy to work on yourself. nifsek u għajt għalfejn jiena nħossni jek. Eżatt. Għalfejn dik il-persuna d-dejjaqni.
Eżatt.
U? Mela, jiena li kandi. Fwiħa, United Colors of Benetton, grazzi lil Tashbish Perfumery u. They were one of my sponsors for Miss Universe. Thank you Tashbish Perfumery. Eh, tara hija.
U għawek għandi masaġ. Grazzi lil Majew Kaspas. Ah, Tajjeb, tħoppu naħseb. Masaġ, għatma najt l masaġ, kikun istammur kull-jum. So, thank you. I really appreciate it and well done. Well done for everything you're doing. And a big well done to you too. Thank you. Thank you for coming.
Thank you.
Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil sponsors personali tiegħi il-Hair by Alison, lil Gabby Vella għal makeup, lil Morgan għal ħwejjeġ u Luxonas għas-sett.
Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Burger King, Dacia Malta, Mayoka Spas, Valletta Glass.